Dɛn paa nti na Nana Addo pɛ sɛ ɔfɔɔse ara na akonnwa a JB da nkwa wanhu da ɔpɛ sɛ ɔde no tena so? Mepa kyɛw, ɛyɛ nnoɔma mmienu. Nneɛma mmienu. Nnoɔma mmienu a ɛsɛ sɛ Ghana man nyinaa te aseɛ. Okay. Nnoɔma mmienu. Nneɛma mmienu. Nnoɔma mmienu. Okay. Nti, two things. Two things. Na mesrɛ wo, ɛyɛ good sɛ wabɔ Nana Addo Dankwa edin ɛyɛ president ɛne JB Dankwa na yɛkasa me yɛn fa ɔkyeman ɛnka ho ɛkyerɛ sɛ in 1954 Ghana ni bie nim sɛ ɔkyeman tu tia JB Dankwa ɔmo to aba tia tia no na ɔkɔpɛ dɛn ɔkɔpɛ sɛ ɔkɔ parliament no first parliament no ɔde ne ho fɔfɔre mu akyemfo nankasa tu tia no tu tia no nti mesrɛw asɛm bi yɛ bɛka no Ɛne sɛ bi a yɛrebɔ wɔn aba so anaa yɛrebɔ wɔn akyi a, ɛyɛ dɛ. Ofori Panyin Royal House akyemfoɔ nyɛɛ bɔne biara. Akyem nso, ɛgu ahoroɔ mmiɛnsa. Yɛwɔ Abuakwa, ɛno na yɛreka wɔn asɛm yi. Yɛwɔ Bosome ɛna yɛwɔ Kotoku. Ayi, Akuffo Addo mo ne Danquah mo deɛ no yɛ akyem Abuakwa. Ɛna meka sɛ mma obiara mmlɛ mu hɔ na wɔto wɔn aba ma CPP. Wɔanto aba mma Dankwa. Nti wɔn to aba tia JB Dankwa. To tia no nti nnɛ nso nea wɔn hwehwɛ. Ɛno na people teacher bi win yɛ no. Ɔbɛyɛ people so those days ɛnɛ deɛ wɔn wusa ɔno ani nua ne wafa ase no. Na wafa ase no people teacher then. Ɔto tia no. Ɛto tia no wɔn to tia no. Ehyia no odwo wulu kura kɔ. That time yɛ sɛ kurobo adusɛn ekodi three months wɔ hɔ yɛ campaign ɛma yɛ to tia JB Dankwa. Mm-hmm. Nti yɛma Ghanafoɔ nti ase. Ɛna afei nso, biribi bia a saa abusua no hwehwɛ no, mm-hmm. wɔn mpɛ mfa nkɔ akyem o. Hwɛ Rawlings baeɛ ne yɛsɛ ɔyɛ tribalistic. And indeed he was. Mm-hmm. Ghana deɛ a na yɛsuro nɔkorɛ ka. Mm. Asogya ne police ne baabiara ɛwɔfoɔ nko ana na yɛfa wɔn. Na nyɛ ne fiefoɔ o. At least na ɛyɛ ɛwɛ land woyɛ votarian a wobɛnya adwuma ayɛ as against anakan na obiara nim the records are there but wei mu deɛ no ɛyɛ worse than nea Rawlings ɛyɛ no wei deɛ ɛyɛ saa fie hɔ no nko a nti akonnwa yi a wabɛdi Eight years yi, wɔn mu a ɛho kyere wɔn wɔ Ghana ha no, mpaakyɛw, akyemfoɔ ka ho. Deɛ ɛka wɔn a wɔn atɔ, wobɛhu sɛ ɛyɛ restricted to ne fiefoɔ. Ɛno ne adeɛ a ɛsɛ Ghana man ɛte aseɛ. Na two things no a mekaeɛ no, sɛ ɛsɛ mehyɛ aseɛ, ɛne sɛ, mpakyɛw metumi to aso. Oh, kɔ. Aha. Two things. two things no, two things no, Ɛno nso yɛ two things a akyemfoɔ, mpakyɛw me ka akyem a, obi a ɔtie me biara sɛ me hu sɛ, ɔhu sɛ I'm using it in a certain context, I'm talking about the Ofori-Panyin Royal House, nti woyɛ ɔkyeni na woretie me a, I'm not talking about generally akyemfoɔ but edin a ɛyɛ sɛ mebɔ no no. Okay. Now, wɔn kyi nneɛma mmienu wɔ Ghana ha, ɛyɛ Asante ne Kwame Nkrumah. Ka bio. Wɔn kyi Asante koraa ɛna wɔn kyi Kwame Nkrumah. Wɔn sɛ sɛ nyɛ. Wɔn wɔn haw nyinaa no ɛyɛ Asante. Asante ɛbɛ wiase. Sɛ Asante ni hɔ a, eh. ka wɔn adwene yɛn sɛ wɔn di Akanfoɔ nyinaa so wɔn adwene no no. And for that matter Ghana nyinaa. Okay. Ɛna Asante wɔn nti wɔkasa no wato sɛ bi. Ɛna nea ɛwɔ mu abufu koraa sɛ ɔwɔ baabi na ɔka twi a ɔhu sɛ woka twi wɔ Ghana ha first and foremost woka sɛ ɔyɛ asante ɛno na ɛha wɔn no aha ɛna afei nso politics no mhm. sɛ nyɛ Kwame Nkrumah nka wɔn adwene yɛ wɔn sɛ JB Dankwa ɛbɛyɛ first country nti nneɛma mmienu no na ɛha wɔn wɔ history mu Ashanti empire a yɛnka Akyemabua kwa empire Ɛna the preeminence of Ghana the founder of the nation ne yɛn ka JB Dankwa sɛ ɔyɛ founder of the nation ɛsi wɔ yie paa oh. na sa ne these are the two things two things ɛhɛn these are the two things nti ɛsɛ Ghana fo te ase ɛsɛ yɛte saa deɛ wɔ yɛ ase a yɛbɛte agyapadeɛ deal no ase na yɛbɛsan so ate founders day no ase after that no. Bloggers no montwitwa mfa nkɔ baabi a na debate na ɛnde because biribiara wote ase awie a ɛte sɛ football 90 minutes no so wie a yɛwie sɛ obi afiri park hɔ na ɔkɔ baabi a ofiri bae. Yɛntoa so. Eti saa two things no ɛyɛ dɛn na saa two things wanya aka dada sɛ Eh, Asante Empire and then Kwame Nkrumah becoming the founder of this country. Na sɛ nka nyɛ Kwame Nkrumah a, nka JB Dankwa bɛyɛ the leader of this country. Sure. Ɛna sɛ nyɛ Asante a, ka wɔn adwene yɛ wɔn sɛ wɔn na wɔn yɛ akanfo, wɔn bɛdi akanfo nyinaa so. Biribi biribi so wɔ hɔ biom a wɔn ayɛ a. na anka wɔn de pɛ saa tumi no a wɔyɔɔyɛ a ɛnso wɔn nsa nka. Ne nyinaa firi beginning no mekyerɛ ase yɛbɛba abɛsi so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ nti ɛsɛ sɛ ashanti na ɛwɔ history ɛna nkroma deɛ no yɛ politics nti ɛsɛ yɛ starting from the historical background historical background no nyinaa ne sɛ na akanfoɔ nyinaa Yɛreka Twi no, ayifoɔ na ɛdi yɛn so, ɛyɛ Denkyira. Twifo Denkyira. Denkyira yɛ ɛyɛ Denkyira, wɔn capital yɛ Dunkwao, na traditional capital yɛ Dwokwaa no, na wɔn real capital no yɛ Abankɛseɛ so. Okay. Ɛhɛn, na wokɔ Kumasi, Bɛkwayi akyi, wɔn nyinaa ɛyɛ wɔn asaase. In fact, nka about one third or half of nnɛ Ashanti region deɛ, about half of Ashanti, na ne nyinaa yɛ Denkyira asaase, na wɔn te Asanteman mu ha. Ɛko no na ɛma yɛpam wɔn kɔɛ. Na bere a Asantefoɔ dii Ntimigyakari so nkonim no, na Osei Tutu yɛ ne sɛ wɔn mu a na ɛsom Denkyira no, nnɛ Asante na aba top. Nti ɛsɛ sɛ obiara bɛsom Asante. Okay. Ɛyɛ Asen, ɛyɛ Akwamu, ɛyɛ Denkyira, ɛyɛ Adanse, ɛne Akyem. Akyem tere ne nyinaa, ɛsɛ sɛ obiara bɛhyɛ wɔn ase. Wɔn mu aka no te aseɛ, na na akyemfoɔ so wɔn mu nte aseɛ. Ɛyɛ dankyira na ɛdi yɛn so. Dankyira no hɔ a yɛnyɛ yɛfa ahodie. Ɛno na ɔsɛe tutu kɔ akɔtwe wɔn aso a wɔn hunu nyansa. Ntɔkwa no nsi wɔ akyem land o, they were very smart. Okay. Wɔn ba asen hɔ baabi, wɔn ba very far. Ana santifoɔ ani nni wɔn ho so sɛ wɔn ne bɛ starte. And they selected best ten hunters. Wow. And they will be the best ten shooters. Na wɔn kɔ lay ambush. Time wɔn twɛ nsuo na pɛw. The rest is history. All right. Na yɛ de ɛɛ eh, opoku ware na yɛ teenager na yɛ de ne si akonnwa so. Yɛ de ne si akonnwa so no. This time instead of Ashanti going there, mm. akyem sɛ wɔsɛ tutu kura yɛ kunu na akɔla ketewa wei. Ɛno na wɔn di mirika ba Asante sɛ yɛbɛkye second chief no nso

Akyerɛ boakwafo yi. Ɔsɛ woyɛ ade ohun sɛ wo read history book bi a ɔsɛ this war has got nothing to do with the hunter people of the coast that's right but rather the behavior of the Akyerɛ boakwafo people. Eti na Asantefo refer to Akyerɛ boakwafo no sɛ wɔn yɛ ahantan nti mo atumi atwa nsuo kura aba yɛ yɛ tɛrɛti ha. Aba yɛ tɛrɛti mo san hyehyɛ mpaboa kama mo de bɔbɔ life wɔ Kumasi ha ti they were rooted mercilessly ɛna from that time no wɔn bɛ hyɛ. Asantefoɔ ase. Twerɛ bi a wɔn twa wɔn history wɔn sɛ no one has ever colonized us before mepa kyɛw. Obi bia ɔka twi wɔ Ghana no wahyɛ Asantefoɔ ase pɛn. Obi bia because at one point or the other mm -hmm. they were all serving Denkyira okay. and after the fall of Denkyira mm -hmm. Ashanti ruled everybody. All right. Ɛyɛ Bono o ɛyɛ Dɔmaa o ɛyɛ Akyem o ɛyɛ Hwan o nti ɛno deɛ I mean there is no doubt about, about that. that. Now wɔn bɛ hyɛ asante ase no anyɛ wɔn daa ade mmerɛ bi wɔn hwehwɛ wɔn fa ahodie nti 1874 mm-hmm. a Sagrenti war no ɛsɔre yɛ no instead of fighting for their masters if I should put it that way mm-hmm. Ashanti they rather fought on the part of the British. Oh, okay. Uh -huh. So, ọmọ ni aborɔfo no ka bɔ mu. Ọmọ kɔ boa aborɔfo. Ekutia Ghana. Eku eku nya Ghana ekutia Asante. Ẹja mi sa Ghana fo. Okay. Eh, ah, okay. Ekutia bibifo no. Eh, wɔn mu. Ɔno ani kurom fo no, ɔne buroni yɛ baako kutia o. Nti Asante ɛtɔ fam ɛna ɛma wɔn nya wɔn freedom koraa a Asante ntumi ɛni wɔn so biom and indeed you know that after 1874 Sagrenti war no Asante empire no afɔlo koraa. Ɛfɔr no wiei no, na wɔrepɛ means bi a wɔne Asante bɛyɛ pɛ. Na wɔdwene ho ara no na wɔhunu sɛ adeɛ baako pɛ na ɛdifferentiate Ashanti and Akyem. Na anka ɛyɛ Empire no, Empire no agu. Na seesei deɛ, yɛka Ɔkye man a, na yɛka Asante man a, obiara bɛka sɛ Asantehene te kɔkɔɔ so. golden stool a wɔkyɛn hɛn no deɛ ɔno ɔte dua so the black stool nti ɛsɛ yɛyi firi hɔ na yɛne wɔn ɛyɛ pɛ. asante hene te gold so. sika kɔkɔɔ so ewira mpɛ mu ɛsi edu ɔte sika kɔkɔɔ so ɛyɛ sika dwa kofi. ɛna yɛ bɔ ɔkye hene so. ɛyɛ black stool akonnwa tuntum. ɛyɛ ɛyɛ dua. aha ɔhene bia te so bi wɔ ghana no. ɛyɛ dua. nti sɛ sika kɔkɔɔ no efiri hɔ a yɛne wɔn ayɛ pɛ. okay. yɛne wɔn ayɛ pɛ nti kwan biara ɛbɛfa so sika kɔkɔɔ no bɛfiri hɔ no ɛyɛ sɛ ɛfiri hɔ nti mmerɛ a asante aborɔfo ɛyɛ wɔn adwene sɛ 1900 wɔn kɔpɛ sika dwa kofi n'akyiri akwan na wɔn akɔ no wɔhene a akyire yɛ bɛfrɛ no Ofori Atadi First a na ne fie din yɛ Fredua Agyeman. Ma memmɔ ne full name na wɔnhu sɛ menim nea meka. Kwadwo Fredua Agyeman a na ɔyɛ Ɔkyɛnyina Amoako Ata Wɔfa ase wɔ Nyamforo Akonnwa no. He enlisted in the Royal West Africa Frontier Force. in order to join the expedition to Ashanti to go and take the golden stool. Oh. Yes. Nti ɔne wɔn ɛkɔe. Na obiara nim sɛ golden stool even though the Ashantis were defeated in the Yasantewa war, their pride was kept intact. Golden stool na aborɔfo no ntumi amfa nkɔ. Na mmom no, 1896 deɛ, na yɛakye prɛmpɛ de no kɔ Seychelles. Enti aberɛ a Ofori-Atta yɛ Fredu Agyeman-Nyi ba bɛforo akonnwa kɛseɛ, yɛ nananom akonnwa kɛseɛ a ɛyɛ Ɔkyeman akonnwa no, ɔba bɛforoe pɛ na ɔhuu adeɛ bi, Asante, Asante, neɛ ɛma yei. Wɔkyena bi na Asantefoɔ de sogyafoɔ aba me so. Yɛ na Buroni no antumi anye me o ne abɛsɛe me man. Nti ɛde no kɔsi akonnwa so ɛna ɔpereeɛ. Saa mmerɛ no ahemfo no yɛselɛte wɔn de kɔ saa colonial parliament no, legislative assembly, representing Akyem Abuakwa Ɔgyee ne seat. Nti ɔgyee ne seat no dɛ immediate preoccupation ne sɛ ɔbɛyɛ dede ɔadwen ne Fante scholars who were already agitating for the return of Prempeh no. Ɔde n'ano too mu. Nti na yɛ Mfantefo ahemfo no na na ɛrepush sɛ. Fante scholars, yes, yes, yes. Yɛmma. Ɛyi mmra, ɛyi Prempeh mmra. Mmra. Mmra. Ɛna ɔno de ne ho kɔ. Ɔde ne ho kɔ fɔre mu. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asantefoɔ mmɛto nhyɛ ne so. sɛ wahu sɛ wayɛ bɔne ayɛ sɛ akwara wakɔ wie akwara ɛnan mu nkwan mu nam awe na ne papa ba ɛyi wɔn na apra kamakama yi wɔn sɛ mpatsɔ mmea na mepra yi wɔn na ɛlɛ bɛɛd kamakama mmea na mi lɛ bɛɛd no sɛnea ɛbɛ kɔfa bɔne no a ɛnti ɛba no wayi nkwan mu nam baako koraa wapra siesie apepa ɛnti wɔgyina mu dendendendendendenden ɛma gɔgisbɛg mu nyinaa gye tu mi sɛ ampa Nipa no yako adi wɔn so awie. Ɔɛ Asantefo ahyɛ yɛ ase. Ɛyɛ na wɔn asi ɔhene foforɔ. Ɛyɛ dɛn na nana yi wahyɛ baabiara akyɛ saa? Ɛna yɛde no baeɛ. Nti mmerɛ ɔba bɛduru Ghana deɛ, wɔn mu ɔdaa wɔn ase kɛseɛ yie pa ara in his speech no, Fante scholars yi, wɔannya, yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ Ofori-Atta the first, ɛwɔ mu. He thought it was genuine. Wɔnim sɛ eh, yɛ me wife ka kyerɛ me sɛ wɛsi bi wɔ ha metena TV so a me use wɔ mpɛ nti me nyusu. Mm. Nti nea mɛka ne sɛ. Na nka pɛ sɛ ɔka dɛ yɛ wife mpɛ no. Mɛka nyɛ sɛ na me na kyerɛ sɛ maka. Menka na mɛka sɛ hypocritical. Eh, sɛ deɛ no ano. Pàtó wɔntie wɔnte. Ah, ɔsɛ mɛka hypocritical. Wɔwɔ adwuma mu wɔnte. Ah. Wɔsɛ yɛ wɛsi bi wɔ ha Etia nnipa bi nti a ma me nyi so bio. Hypocritical deɛ ɛsɛ ntia obiara. Ɛwɔ deɛ ntia obiara. Nti neɛ na nkurɔfoɔ fi Asantefoɔ feel sɛ Nana no adwuma na wɔyɛ no yɛ very genuine na ɛka ho na ɛma yɛde prɛmpɛ defense san bae. Wɔno deɛ wɔnim neɛ na wɔyɛ. Nti Nana yi ɛbɛ wieɛ ɛma biribiara yɛ kama. Obiara koraa nim sɛ ɛnkyɛɛ bi about three years ago or four years ago ɔsɛ tutu di second ɔte akonnwa si ɔba akyɛ bi ne speech no mu ɔkaa sɛ nea ntira ma aba ha no mebɛda mo ase nea mo nana ɛyɛ maame a na me nana aka si shell na ɔtumi bu ama yɛde no ɛbae mepaakyɛ owie no mebisa ahemfie hɔfoɔ mpanimfoɔ no bi sɛ monim history no na ɔmo si yɛ nim na mmom at least Ɛyɛ ɛko berɛ na ɔko maa Britain ɛna ani berɛ a ɔba abɛfa Golden Stool akɔ ne nyinaa anyɛ yie na on record nso no ɔkasaa sɛ yɛmfa Asantehene mmra nti nea ɔyɛɛ kane no sɛ yɛne no ankɔko ho ntɔkwa a nea ɔyɛɛ no akyire no nase ɛhɔ ɛsɛ yɛde ma no nti wɔn nim paa but sɛbe wɔn nyinaa yɛ smart two sides ne nyinaa nti ɔno nso kyɛ sɛ ne ba ɔbaa no nso yɛ hypocritical Because etutu deɛ no, ɔno nso yɛ the same hypocrisy. Wɔnim paa sɛ fɛ papa no deɛ no na ɔde cover cover biribi so. Ɔno nso hyɛ da ba ayɛ. Ɔno nso menhyɛ da mmra mmɛka biribi. Nti ne nyinaa yɛ agorɔ. Ɛboa ma ɔman no nya koreyɛ na yɛkɔ yɛn anim. Na Akyem Abuakwa deɛ, megye di sɛ nka woreka yɛn a ɛka Twi no nyinaa a, nka wɔyɛ smart kyɛn wɔ biaa. You see plan no ɔmo yɛɛ sɛ wɔn bɛma Asante atɔ fam na ɔmo ne yɛn nyinaa yɛ pɛ na if possible ɛbɛba wɔ anim no they didn't give up that plan and the next plan was that da biaa yɛn fa yɛn ho ngye public service mu sɛnea yɛbɛbɛn broni no. Nti when the, the traditional one more or less failed no they saw the next plan to be either politics. Public service. Ɛna ma Asantefoɔ kɔkyekyere kuro bi wɔ Ɔti na wɔ Volta Region yɛfrɛ no Asato anaa kuro bi ɛyɛ ɔman bi a yɛfrɛ no Sahwi ɛsa awie nti ɛsa awie deɛ a anaa ɛsa to atwa deɛ a ah, ɛne Sahwi na ɛno no ɛsa awie ɛsa awie Sahwi ɛna wokɔ Ɔti ɛyɛ kuro bi de Asato ah. Ɛsa to atwa. Nti sɛ ɛsa awie deɛ a, afei ɛsɛ yɛtena ase for development. Nti akyemfoɔ nne se sɛ ɛsa no awie aba n'awieɛ deɛ a, yɛn scheme biribi foforɔ. And what was the scheme? Yɛmfa yɛn ho mfɔre public service mu. Always be close to the government. Na ɛno na ɛbɛboa mo abɛdi asantefoɔ anim. Because eh, wei mu no, Asante akonwa no ayɛ a political because they formed an empire na wɔn fii sɛ wɔn nhyɛ obiara ase nti yɛn nsuro president yɛn nfa yɛn ho nkɔ bɔl politics mu nti wahwɛ a asante yi ne ntumi nka sɛ ɔyɛ npp ana ndc ana cpp wɔyɛ ne ho sɛ is above politics like queen elizabeth or ɛnni ɛbɛka sɛ king charles saa na wayɛ ne ho na the stool no has been placed above politics ɛna ɔkye ma yɛn sɛ daabi. Hwɛ, yɛɛ yɛ deɛ above politics a, hwan na ɛbɛte yɛn din? Asante din no deɛ so dada o, yɛn yɛnfoɔ so mpɛ din. Enti, from Ofori-Atta the first ɔlayed saa foundation no bɛsi nnɛ, sɛ woahwɛ a, Akyem-Obuakwa Royal House, whether it is CPP, PP, eh, PNP, UGC, UGC baabiara na wɔn hyɛ politics no mu a, da biara na wɔn pɛ Ɛsoro hɔ. ɛsoro hɔ nko ara, bɛntifi. Wɔpɛ sɛ wɔn bɛn atifi. To wɔn ne colonial government no yɛ one ɛboa wɔn ma wɔn nya scholarship bebree meant for even the Akyemɔboa kwa as a state na ɛkɔ royal house no hɔ. Okay. Ɛnde ɔkyen bi ni bi aka sɛ onim ɔboa ɛna ɛma abufuo ba wɔn mu no sɛ all scholarship everything nti mepatwa yɛ pa krakyefoɔ efi a wɔn produce akrakyefoɔ wɔ Ghana hɔ a ha they are next to none. And you should give them scholarship bebree through British government. Afei after independence in politics no dabi omo. Ɛna sɛ ɔmo kɔ fa aborɔfo no adamfo. Adamfo na through that dabi ɛsɛ ɔmo. No it was a policy. Nti sɛ wahwɛ a tam yɛde Nana Akufo Addo ɛyɛ NPP presidential candidate first mm-hmm. ne yɛda na ɛdi wɔ Kasoa rally no he said it. Ɔse, Efie a me me firi mu no deɛ public service no na yɛde dware yɛn, da biaa pɛ sɛ yɛyɛ politics na yɛtua ɛsoro hɔ. Mpakyɛ obiaa pɛ ɔnsan play ɔkaa no kasoa to the whole nation. Na ɔmo a nnim history no they thought sɛ ɛyɛ agorɔ bi na na ɔɔdi. Ɔkasa no nso, ɔbɔɔ nnipa mmienu din. Nnipa mmienu na na ɛha no. Ɔbɔɔ ne nana ne wɔfa JB Dankwah din, na ɔsan bɔɔ ne tamfo Kwame Nkrumah din. Nti ɛyɛ adeɛ a ɛhyɛ wɔn tirim. Nti wɔahu sɛ Asante no, wɔantumi wɔn, but they will come back later to defeat Ashanti, I will tell you. Nti wɔn de wɔn anwie no na wɔn ne aborɔfo no bɛyɛɛ one. to the extent that mm -hmm. during the second world war mm -hmm. oforiata di first yɛ owu 1943 no mm -hmm. ɛka kyerɛ aborɔfo no sɛ you know sɛ akyemabu akwanko a na ghana nyame kyɛɛ yɛn dɛnkyɛmmoɔ na borɔfo din ne sɛ dɛnkyɛmmoɔ borɔfo din menim ne borɔfo din ɛyɛ sɛ ohun ano na ɛden dodo ɛyɛ sɛ ohun menim ɛno ne diamond ah ɛyi dɛnkyɛmmoɔ mom yɛ diamond ɛno ne diamond diamond twi ne dɛnkyɛmmoɔ aha ɛna sika kɔkɔɔ yɛ gold ah oh Enti ɛhɔ nko ara na ne yɛtu diamond ɛyɛ dɛnkyɛmmoɔ wɔn mu royalties na heavy wɔn sɛ diamond ɛte sɛ ya ne value ne gold value sɛ ansa na ato diamond ɛte mm. sɛ ɛne timba ne gold yɛtu wɔn mu asase so royalties no ɛma oforiata ka kyerɛ aborɔfo no sɛ wɔɔ no a wɔn mu ko second world war ɛsi ɛnyɛ biribi de support wɔn na wɔn tumi defeat germany. Ɛna wɔkaa sɛ wɔn sika no, jet ketewaa ne sɛ ne kɛseɛ te sɛ kuro momfa ntɔ na nyɛ symbol sɛ during the second world war, Akyemabuakwa Royal House bought the Germ uh, British a jet to fight the Germans. And the agreement was that, the covenant was that, sɛ dabi dabi dabi dabi ɛba sɛ mofiri ɔman no mu akɔ a na mode ɔman no ahyɛ yɛn nsa. Ah! So you know where the agyapadeɛ starts from? Ɔn baabi agyapadeɛ no firi ba. Okay. The agyapadeɛ deal. Okay. Ɛna aborɔfo no ɛgyeeɛ. And to cut a long story short, they were prepared to do bibi wɔn bɛyɛ bi wɔn bɛ pushi ɔkyeman akɔ anim. The first one was that even though United Gold Coast Convention a yɛteeɛ no ɛyɛ Yɛfrɛ no sɛ Enzima Akɔtɔkɔ Dehyeɛ Pa Grant na ɛteeɛ. Ɛna obiara nim sɛ ɔno na na ɔyɛ chairman anaa ne kɔfare bae anaa bankrola anaa president. Na obiara nso nim sɛ first vice no yɛ another Nzema man RS Blay. Ɛna JB Dankwah deɛ na nka ɔtɔ so tere ɔyɛ kumaa wom. Ɔyɛ second vice in charge of the Eastern Province, but aborɔfo no hyɛ da propelling no to the top a yɛ maa no abɔdin the doyen of Ghana politics. Wɔn de, I'm sure everybody knows that title, the doyen of Ghana politics. Um, I think that JB. was when they did the Watson Commission of Inquiry. No? Report no mu no, wɔn sɛ si sɛ the doyen of yeah. Ghana politics. The 1948 trials. No, yeah, yeah, man, that's right. Wabra. Politics nyinaa kɔfare by 1947 ɛyɛ Park Grant a aborɔfo no bo fuw no ara sɛ wabue yɛn ani ma yɛgyee ne concessions nyinaa wɔ ɔman wei sɛ mmuma ne timbered hundreds of thousands of logs na egu Takoradi Harbour ne Axim Beach na yɛgyee ne contract de maa South African businessman called RT Briscoe. Papa wei nnɛ yɛn kae no. Yɛde abɔdin ni ma JB Dankwa. Sɛ ɔno wɔn di nkɔnkɔnsa. Yɛde ɛmaa no. Na abufuo no a meka no ne sɛ, abere a wɔn tena ase a yɛte United Gold Coast Convention no. The whole idea no ne sɛ, wahu sɛ at the time a yɛte UGCC no, nnipa bebree adwene mmaa wɔn ho so. Wɔn kasa bi a wɔn se eh, JB Dankwa was a lawyer, JB Dankwa was a lawyer. Indeed, JB Dankwa was a member of the colonial parliament, legislative assembly, representing Akyem Abuakwa, that time a ɛyɛ handpick handpick ɛyi no. Ɛna yɛfrɛ ne sɛ grant. was also representing Sekondi. Okay. ɛna yɛfrɛ ne sɛn woba nkra ha ɔbɛkyɛ bi lamte ɛnyɛ election no ɔwene yɛ no ɔkɔɔ oh, hɔ dabi dabi saa mmerɛ ɛnyɛ universal adult suffrage mo a mo awia hɔ te sɛ yɛbɛyɛ yɛbɛ ah te sɛ assemblyman assemblyman deɛ mm-hmm. saa na na ɛteɛ na ɛnyɛ universal adult suffrage nti mo a mo awia hɔ na mo ayɛ nipa baako de sɔkɔ Ti yɛn to so aba. Nkyɛn deɛ yɛ dabi anopo nsa anopo ti sɛ that time no. Ɛy obi a that time no ɔno na okuta PhD wɔ Ghana ha sɛ wobɛtumi ne na abɛ stand nti saa nneɛma no bi na na wɔn ɛyɛ nti saa foɔ na na ɛyɛ leading. The time na people teacher no bi ti no na wɔ na okuta PhD. Ɛnde ɛnde no na still okuta PhD ɛnde sɛ na universal adult suffrage na party politics abam the earlier ones no na ɛnyɛ on party partisanship. Okay yɛn kɔ. Nti no nea ɛkɔkɔ sii yɛ ne sɛ mfomsoɔ a wɔn yɛ nyinaa no ɛne sɛ. Wɔn ne aborɔfo no yɛɛ one sɛ we are already members of the colonial parliament mm -hmm. otherwise we are business men na mmom as uh, Gogisberg ɛka mm -hmm. to hɔ no africanization policy you should grow the Ghanaian the Gold Coaster na da bi yɛde ɔman no de ahyɛ ne nsa saa deɛ a yɛnte amanyɔkuo bi na anytime biara buroni no ɛrekɔ no na ɔde ɔman no ama yɛn. And na mmom wote a, there must be an administrator to do a full time work in the office letting people to know sɛ amanyɔkuo bi nie nti the moment aburoni no bɛfiri hɔ no mm-hmm. na ɔman no abɛhyɛ yɛn nsam nti na wɔn sɛ serve government within the shortest possible time na ɛnyɛ full time work for them but that anytime it became necessary for the white man to leave as Goggisberg had started in 1925 no na akɔ wɔn hɔ. Ɛno na ɛma wɔn kɔfa Kwame Nkrumah baeɛ because he was unemployed. Two, he was not a lawyer. Obi a ɔyɛ lawyer no kɔ ɔde no baeɛ the following day no wama ne briefcase so ɔkɔ court. Third, he was an enzima like uh, eh, Pa Grant. Nti wo daadaa ne de n'aba ɛbɛyɛ yie. Four, he was completely penniless and that was true. No, so, Kwame Nkrumah ni hwee. Dabi no. Eh, no ni hwee, ɛno deɛ. Nti sɛ Ɔbae no nso ɔkuta ne briefcase bi a ne ntaade gum ɛna one container load of books. Nneɛma ɔnya sika bi adeɛ ɔde tɔ no no. Ɛyɛ books. Na wɔba bɛduru hɔ no. Wonim no bo. Nti no sɛ yɛka kyerɛ no sɛ yɛbɛma no hundred pound a month a adwuma bi a ɔyɛ no ɔbɛgyae ama. Ɛbɛtɔ books no British British pounds hundred ne yɛde ma Kwame Nkrumah a ɔnni adwuma bi ayɛ wɔ Britain na nɛ koraa no hundred pounds a lot of money nɛ mm-hmm. na those days 1940 ɛɛ seven nti Nkrumah was very excited ɛna ɔbae the problem that UGCC faced ne sɛ saa papa no adeɛ a ɔhwehwɛ wɔ wiase ara ne fa ahodie ɛno ho adwuma na ɔkɔkɔ suae nti ɔno baa na momo se yɛyɛ ne systematic process forgetting that you are fully employed. And others were unemployed. Ɔno yɛ unemployed. Ɛna obeduru yɛn no nso a hundred pound a month no moate so sɛ ɛne deɛ we use it to bait you to come we give you twenty five pounds a month. Ɛna Nkrumah ka kyerɛ wɔn sɛ okay I'm suffering just as the ordinary masses but you are enjoying. Ɛno ne veranda boy no yɛ ne ho sɛ the ordinary people and fight against you. So to cut a long.

He didn't, but he started the work and did the work. Nti adwuma no ɔyɛ na JB da nkwa ɛretwɛn sɛ Pa Grant a wayɛ akokora no ɔbɛwu ɛma na take over UGCC no wabɛyɛ first leader of this country no. Kwame Nkrumah abɛgye fahodie no. Ɛma 1951 election no 38 constituencies UGCC had three.

Nadafo ne ne wɔfase people teacher no. Ne wɔfase people teacher no. Na bɛ nwene ɔno okuta PhD. NPP lawyer no a ɔkasa bebrebe no kora ɛfɛ ne sɛ. Obi bɔ hen. Dabi dabi young guy ɔkɔ wuntumi station no. Mɔsa Mɔsa that should be his father that should be his father. Okay. Nti saa asɛm wɔ esi no Ɛha ɛɛ yɛfrɛ no sɛ Akyemɔboa kɔ awura yɛ house yie paa. After sɛ JB Dankwa lusu election no. Because ɔno na ɔba abɛyɛ ɔmampanin. Na ɔwɔ sɛ. Ɛna walusu election. Wɔn sɛ sɛ wokɔ parliament a ɛɛ ɛyi ɛyi no British under the British constitution no. Mm. Na nka yɛ obetumi yɛayɛ no either opposition leader or leader of the government ɛwɔ hɔ. Wɔn yi wɔn from the minority party and the majority party. Yɛyi biribiara from parliament. ɛyɛ British constitution no ɛyɛ Westminster deɛ no nti once you lose it means you are out of politics, politics completely ɛna asantefoɔ no nso sideline no because of the age old enmity between asante and akyem ɛno nti no asantefoɔ no na wɔn yɛ cpp foɔ na fifty four election no ɛna wɔn kɔkɔ te nlm wɔn sɛ sɛ yate yɛ ho afiri cpp. Na UGCC deɛ na Asante nka ho, big six yi ɛdeɛ yɛ yɛ yɛ mmɔ Asanteni biara din wɔ mu da, yɛ mmɔ ɛɛ ɛwɔ ani bie wɔ Northerner na wɔn nka ho, na ɛnduru hɔ. UGCC na nka wɔn pɛ fawohodie ama the colony a JB Dankwa suggested the name Akanman, ɛm sɛ wate pɛn? That's right. Obiara nim sɛ Akanman, Ghana mfiri JB Dankwa, ɛno mɛntim no biom because waka no a thousand times. That's right. Ne concept yɛ Akanman, Akanman nso Asante ɛnka ho. Mama mi nka ya mɛ yɛ politics ɔyɛ. Dabida bi yɛ sɛ ɔka yɛ yɛ history na sɛ history kama yɛ nkɔ lawyer. Nti asɛm wei. Yɛ nwie nnɛ kyerɛ ɔbɛba. Maybe yɛ nso ne aka ne deɛ more than two thirds kɔ. Wo deɛ yɛ nwie kyerɛ ɔbɛba. Nti ɛkɔ baa saa no na kyerɛ sɛ Kwame Nkrumah bɛyɛ prime minister. Na adeɛ san yɛ wɔ abufu ne sɛ asantefoɔ Ehu secret no na the most foremost eyi eh eh eh poli akan politician instead sɛ ɔmbɛfa no ɛyɛ JB Dankwa ɛna Asantefoɔ prof kɔ faa obi a obetumi a challenge Nkrumah na Akyemfoɔ no adwene ɔsɛ sɛ obi betumi a challenge Nkrumah nka ɛnyɛ Dankwa na Asantefoɔ no sɛ daabi yɛwɔ yɛ dehyeɛ ɛwɔ ha wɔn sɛ saa mmerɛ no Ashanti Ahafo and Bono na ɛyɛ one region na Bono no yɛ Ashanti West Nti na Asanteni, in quote, Ɔyɛbono no deɛ but part of Ashanti region, ɛno ne Professor KA. Busia ɛna Asantefoɔ no kɔfaa no baa bɛ leadi wɔn party. Nti at independence the leader of the opposition was Professor KA. Busia. Nti na kyerɛ sɛ Danquah deɛ yɛgu n'anim ase wɔ politics mu. Ɛma according to Joe Appiah, Doctor Joe Appiah, Proceedings of the Ghana Academy of Arts and Sciences, mm -hmm. 1974, 75, page 20, pages 28 and 29. Ɛhye akyem abu akɔ to the stand sɛ ɔkyɛn yene ne frɛ no ɛna ɛbɔ akonnwa de maa no ɛwɔ kyɛbi akonnwa no yɛ the twafo hene of the akyem abu akɔ state. Nti that was the highest political achievement a wɔnyaeɛ ansa na ɔkɔ wuom, I think 1965. Nti ɛha no, ɛsɛ wohu sɛ the first reason a nti bɛma obi bia ofiri efie hɔ ne bu bɛfu Kwame Nkrumah no, ɛne akonnwa no a JB Danquah ɛnyɛ nni wɔ aberɛ a wɔn ne aborɔfo no ayɛ agreement sɛ kwan biara so yɛde bɛma JB Danquah to the extent sɛ 1950 Kwame Nkrumah declare positive action na yɛde no kɔtoo prison no JB Danquah made a statement thank God the wolf has been caged mm. thank God the wolf, the wolf has, has been, been caged, caged. Uh, Kwame Nkrumah nti na kyerɛ sɛ ɔba abɛdi ɔmanpanin no Ɔreba benya adi. Unfortunately, Kwame Nkrumah epiei 1951 election no mu. So JB Danquah refer to Kwame Nkrumah as a wolf? As a wolf. At the same time, don't forget earlier. Wolf kura ne twi bɛyɛ dɛn? Wolf ɛyɛ pataku. Okay. Earlier on, so. Lawyer kɔ mi. Ayi mepɛ sɛ mesere. I don't want to. Wo de kɔ. Lawyer kɔ. Nti mentoa so. Kɔ. Nti sɛ woahwɛ a, Kwame Nkrumah na ama aborɔfo no ne akyemfoɔ agreement no a wɔyɛɛ no amma mu. Sɛ ɛnyɛ Nkrumah a, nka wɔnim kwan a wɔbɛfa so a ɛde akonnwa no bɛma yɛfrɛ no sɛn, Ɔkyeman dehyeɛ JB Dankwa. Nti from that time no, na ɛsɛ wɔhunu kwan a wɔbɛfa so a akonnwa no wɔbɛnya adi. So wɔde wɔn ho bɛbɔɔ 1969 election no deɛ na Asantefoɔ di wɔn ho so, wɔn adwene maa saa adwene no aba Akyemfoɔ tirim no ɛne wɔn tirim nti 66 election eh, sorry 69 election no yɛnyi mfiri mu 79 third republic deɛ no ɛna Akyemfoɔ no kɔ joinee Asantefoɔ really for the first time because Ashantis were on their own if anything mpo a na nka wɔn a wɔn ne Asante yɛ one na nka ɛsɛ yɛ NPP Northern People's Party mhm. ɛna Voltarians Trans Volta Togoland Party wɔn na wɔn ne Asante yɛ baako wɔn mmiɛnsa na ɛka bɔ wɔn na ɛfam United Party na UGCC nka United Party ho that means Dankwa na ɔnka UP no ɛho. Nti Asantefoɔ ntie na wɔn nfa wɔn ho adwene na wɔn ɛnka ho na yɛ eh, ɔkyeman no deɛ very smart ɛna me sɛ among the tree speaking people no wɔn yɛ anyi ntum sɛ akyemfoɔ no ɛyɛ sharp ɛyɛ smart ɛkyɛn yɛn nyinaa wɔn yi so wɔn adwene kyɛn yɛn nyinaa wɔn wɔ adwene kɛseɛ ɛkyɛn yɛn a yɛaka no na nnɛ no ɛna ɛyɛ akyerɛ mu no. na adwene kɛseɛ no na wɔn de yɛ da yi. adwene kɛseɛ nyɛ no wɔn abɛnya ɔmanpanyin adi. sɛ wɔn yɛ de yɛ ɔmanpanyin na wɔde yɛ ɔman no yie. Ɛyɛ adwene kɛse yɛde yɛ nneɛma hunu. Dabi, dabi, nipa no ɔsɛ ɔgye ɔman no afa, nti ɛdɛn na ɔgye ayɛ ne yie? Ɛɛ, nti na me kan sɛ wɔn a wɔn adwene kɛseɛ no, ɛyɛ adwene kɛseɛ a yɛmfa nyɛ ade pa. Well, maybe. How can you describe Kwame Nkrumah as a wolf? Lawyer kɔ. Nti, ɛbaa ne saa no, hwɛ nyansa a wɔn huni, wɔn sɛ sisi a no, wokɔ Akyem Abuakwa a, wɔn constituencies no should be about six. Wɔn constituency ɛwɔ Abuakwa North Central, Atiwa, Fanti Akwaa. Mte about the sixth or seventh. Ɛna wonim Ashanti Ashanti wɔn constituencies. In Ashanti metropolitan Ashanti no ɛyɛ 46. Na afei Ahafo as Ashanti ɛyɛ 6. Mm. Na waba New Dwaben North and South 2. Mm -hmm. Okay. Wọ́n sɛ sisi a na wɔn wɔ 54 o. Na Loosely no, Kwawu nso yɛ Asante. That should give you about four. Nti ɛba bɛka ho a, na ɛkyerɛ sɛ out of two hundred and seventy five constituencies no, Ashanti and then external Ashantis no nyinaa ka bom a, wɔn no wɔ almost sixty constituencies. Almost sixty. Ɛna obi deɛ at least six or at most seven. ahu sɛ ɔmfa ne ho mmɛbɔw in an otherwise unequal alliance. Mm-hmm. Te sɛ wahu ayi bi anansesɛm bi no a akoa wei anifuraeni no ɔno ɛnam o ɛna ɔsɛ ɔwu ani afura na sɛbe cripple no Ba fine no kripple no ɔno ntena wo kɔn so na fa no kɔ afuom because ɔno na ɔkyerɛ wo kwan nti kripple no hu nyansa sɛ ma me nsɔ wo nsa fa me si wo kwan ho na yɛnkɔ no bia nsuo wɔ hɔ ne yɛtwa nsuo no na yɛammerɛ nti anifuraeɛ ni no fo as long as sɛ ɔpɛ sɛ ɔduru afuo mu hɔ no ɛɛ sɛ ɔsi nyansani no kɔn ho ɔsi nyansani no si no kɔn ho nti na kyɛ sɛ bafan no de n'adwene na ɛdi didi nti Aha no yɛ Ɔkyeman no ne ayi no yɛfrɛ no sɛ Nkrepon no ɛna Asanteman ɛne Anifuraeni no wopɛ wo mpo that is it that is the unequal alliance a Akyemfoɔ afɔɔso Asantefoɔ ma ɔmo agye ato mu sɛ ekuo bi wɔ hɔ yɛfrɛ no Dankwa Buzia club mpakyɛw ɛwɔ Dankwa Buzia club from what I have narrated so far because

a ɔkuta superior education a ɔbɛtumi afeesi Nkrumah with the superior education, ɛno ne KA Busia. Nti na kyerɛ sɛ Dankwa deɛ wɔmmam. But nkurɔfoɔ wei kuta adwene kɛseɛ sɛ, sɛ yɛtwe yɛn ho a with six or seven constituencies even today out of 275, da bɛn ne yɛn nipa ɛbɛba abɛdi president of Ghana? Na mmom yɛnyɛ ne sɛ, firi tete nyinaa yɛwɔ Dankwa Busia club, nti mo Asanteman nyinaa ne serɛm Asanteman ne serɛmfoɔ nyinaa mo mo deɛ ne Busia ɛna yɛn akyemfoɔ nso deɛ ne hwan Dankwa Dankwa nti yɛn yɛn nko ayɛ wɔ baako ba mo a mo aka nyinaa nso mo wɔ baako Dankwa Busia nti wahu sɛ 79 election no ɛna wɔn propose to Ashantis sɛ Big Six ne nyinaa awu. Big six no. Ɛwu. Na eyi wɔ hɔ, eyi te ase. Ba yɛ ni big six biara. Ɛɛ yɛ ni big six. Wɔn ayi nti yɛ mmɛn kɔ hɔ nnɛ. Na wɔn deɛ ne sɛ big six no that imaginary big six no mmienu na na ɛyɛ CPP fo Akoagyen ɛne Kwame Nkrumah. That's right. Na Akoagyen na ɔte ase no ɛyɛ CPP ni. Okay. Na yɛfrɛ ne sɛ wɔn mu aka na ɛyɛ UP foɔ no ɛyɛ ewu. Obi ewu aka pawuri nti ɔyɛ the automatic leader. of the mate me ho ayi yɛfrɛ no sɛn tradition na asantefoɔ no se daabi na wei deɛ ɔbaa mu sɛn ɛno na wɔn bo fu yi wɔn kɔkɔ te united national convention unc ɛyɛ nsa ɛyɛ clean that's right ɛma pawuli instead of joining the ashantis pfp Victor Usu, mm -hmm. Popular Front Party, ɛyɛ nsoroma. Mm -hmm. Wɔn kɔ join ne PNP foɔ President Nkrumah's party. That's right. Ɛma PFP elusu yɛ. Mm. Now that ɛyi no ɛɛ ɛɛ republic ni yɛ tu no. Mm. Ɛba fourth republic na wɔn de dankwa buzia ɛyi ne ba yɛ. Sɛ yɛfɛ ne sɛ akoa wei Victor Usu no ɛyɛ leader ɔni hɔ ɛna Paa Wuli nso yɛ leader of UNC wɔni hɔ ɛsɛ mo de yɛ nipa ɛde yɛ wɔn yɛ ɛyɛ na nyame boaɛ ɛna this man a standing politician then professor Edubuahin ɔyɛ ɔkyini ofiri ɔsiam Ɔbɛyɛɛ presidential candidate na election no nineteen ninety two ɔmo boycott yɛ nti eduru ninety six no ɛna nkorɔfoɔ yɛ sɛ okay yɛse eduru mo turn eduru mo turn ɛnyɛ hwee nti ɔmo yɛɛyɛ a Bkofoɔ ewini yɛ na ɛyi yɛfrɛ ne sɛn ɛɛ Akuf Nana Akufo Addo elusi yɛ ɛwɔ Sunyani but ɔse ɛnyɛ hwee enduru yɛn so ɔmo kɔ a ɛbɛba yɛn so yɛso. Nti at the Legon congress no, obiara sese sɛ aduru yɛn so, aduru yɛn so, aduru yɛn so, to the extent sɛ even when there was a tie, wɔn san tew aba no, wɔn kɔyɛɛ negotiations ma papa yɛfrɛ no sɛn? Alan. Alan ɛpɛɛ ne baabi tenae ma yɛde maa Nana Akufo Addo. Woahu sɛ wɔn kuta adwene kɛseɛ. Mmerɛ no duu yi a, ɛyɛ sɛ Akufo Addo nso te aseɛ sɛ Sesei no aduru Asantefoɔ no turn no. Do you know what he started saying? Ɔkɔ Kumasi ka kyerɛ Asantefoɔ no sɛ yɛ tradition no ɛyɛ mmiɛnsa. Ɛyɛ Dankwa, Buzia ɛna Domo. Nti mesrɛ mo, ɛwɔ mu sɛ Asantefoɔ yɛmfa Asiremni nyɛ yɛn leader deɛ, ɛpɛn deɛ, nso aduru wɔn so a ɛyɛ sɛ yɛde akonnwa no ma Domofoɔ ɛna